Halo DVC a zohtu nan dihlak lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tualchung thawngpang ka rak chim lai. February nili zan ah Hakha kutsung dur kacheng tum ruang ah Pu Ci Ling tlaih khi a tong. Hakha Kaihsi sang um Khuabung khuami Pu Ciling cu February nili zan dur khucheng tum ruangah palek nih zan suimilam pariat tluk ah an tlaih tiah thawng kan theih. Hi an tlaihmi Pu Ciling cu upadi phungrelnak dal sawm li le dal sarih in tlaih a si i upadi phungrelnak dal sawm li le dal sarih hi thong ni riat chung tlak khawh le dan tangka sawm nga tat khawhmi upadi a si. Hi an tlaihmi kongah Pu Ciling a fapa nih ka pa hi a it cang nain pawngkam dur ka chiang tum ruangah thil sining zoh duh ah innleng ah a chuak. Dur ka chiang a tummi zong a si lo. Banian te he phan ah zong danh lo tein a chuak i cu lio ah palek nih an tlaih i sakhan ah an kalpi. Kannih zong tlaih a kan timh nain kan tli manh tiah a chim. Ralkap nih uknak aana a lakmi cozah tangah sianginn kai ti lo dingin Dental Medicine University Mandali Singhakchia Zatuak Sawmkua le pathum leng nih biachahnak an ngei. Ralkap nih uknak aana a lakmi cozah tangah sianginn kai ti lo dingin Dental Medicine University Mandali Singhakchia Zatuak Sawmkua le pathum leng nih February ninga ah singhakchia duhnak lakin cathanh an chuah. Hi cathanh an chuahnak cu ralkap nih uknak ah naa lakmi ruangah cachimtu saya sayama, cozah rianṭuantu hna le sianginn a dih cangmi hna nih civil disobedient tuah in duhlonak an langhter ciomi cu upatnak kan in pek hna tinak le kanmah pumpak zong in atu lio cozah uknak ah teltum kan duh lo ruangah atu bantuk cawlcanghnak kan tuah hi a si tiah final year a kai liomi Ku Aung Chaw nih a chim. Sianginn hawn ṭhan dingah ni tlawmpal lawng aa duh cang lioah atu bantuk in siangngakchia zatuak tam deuh nih sianginn kai ṭhan ti lo dingin biachahnak an tuah hi a si. Mipi nih thimmi cozah sinin hramhram in uknak a latu phung lut lo ralkap cozah zong kan cohlang kho hna lo tiah saya-sayamah le siangngakchia nih duhlonak cathanh an chuah tiah DVB nih a ṭial.
Doctor Tatak Khai cu Relief and Resettlement Minister rian an pek. PPP party lutlai Doctor Tatak Khai cu ralkap nih uknak aana a lak hnu in Relief and Resettlement Minister ah January thla nili zan ah an peknak an thanh. Doctor Tatak Khai hi thonghnih hlei nga thimnak ah NLD party in a rak lut i teinak a rak hmumi a si. NLD party nih thonghnih hlei riat ah party phung a buar tiin party in an rak chuahmi a si i cu a chuah hnu in People Priority Party a dirtu a si. Thonghni kum kul thimnak ah ppp party in Mayangkung peng in aa zuam i NLD party in Doctor Myo Myint nih a rak teimi a si. Atu bantukin ralkap nih uknak aana an lak hnu in Doctor Tatek Khai cu Relief and Resettlement Minister an pek hi a si tiah BBC nih a ṭial. Mandalay ah thilphor cheukhat nih duhlonak an langhter. Ralkap nih uknak aana an lak caah ralkap cozah kan herh lo. An tlaihmi President U Win Myint ruahnak petu Daw Aung San Suu Kyi tal in tlaihmi vialte hna cu thlah ding in Mandalay thilphur phu nih February ni nga ah duhlonak an langhter. Hi duhlonak a langhtermi hna pehhnamphormi minung zathum leng cawlcanghnak ah civil disobedience rianṭuannak hi kan i tel peng lai tiah a Facebook cahmai ah an langhter. Democracy a dirpitu hna caah campaign zong kan tuah, hmalei zong ah pehzul in kan tuah rih lai tiah Mandalay thirphur phu hruaitu pakhat nih a chim. Mandalay ah ralkap uknak tangah rianṭuan duh lomi sibawi pawl, cachimtu sialsiah mah hna zong nih duhlonak langhternak ah an i tel ve tiah BBC nih a ṭial. DVC a zohtu a ngaitu nan zate cungah lunglawmhnak tampi kan nei. February thla niruk zingah kan i tong ṭhan te hna lai.